Mara ni khensa swinene vanhu va ka hina kwame njhoni ka nkanelo wa gingirikani vito ra mina hi mina mandla legere gingirikani wa ka vanxava ni vone ti-demographics ta nkanelo wa gingirikani ti kombisa ku ri kahlekahle hina laha ka nkanelo wa gingirikani ha voniwa le ematikweni ya le handle ni nwa tiya la a na a na ha ri na mati and ya hisa ha voniwa ematikweni ma le handle um nigeria ni swi tikuma na hina ni ta ka nigeria senegal d r c who's watching us from d r c guys um ni vona munhu a kha a va kha va hi nota swinene a america a germany na swi vona anotherland va kona vanhu lava seketelaka nkanelo wa gingirikani khize swinene ni vone vanhu va le saudi arabia ha indonesia hayi va ka hina leswo hlamarisa ni khenze swinene na khensa hinkwako kwako lami nga kona na mamukela ka nona kwa hina wa nkanelo gingirikani ni tshamisekani um hi tiphina swin'we hi ta vulavula namuntlha hi professor titomboweni va le ku trendeni swinene ka ti-facebook ka ti-twitter hi mhaka ya leswi va nga swi endla le ka munghana lonene f m um hi ku hela ka vhiki va tsutsumeni va va ya ka nongonoko luwa wa pastor strike ku nga duma swinene wa minkondzo ya tinghwazi laha ka nongonoko kono va tlangela vanhu lava va nga va nga tinghwazi eka community kumbe ematikweni ya vona ku fana na vona kokwani titomboweni kumbe professor titomboweni i munhu loyi a xiximekaka ka rixaka ra hina vatsonga ha tinyungubyisa hi vona swinene hi ku i munhu loyi a nga kulela a tsanini so loko va ri leni va va va va vulavula xilungu se vana va tsakanga va kwata ngopfu mhaka swona twitter facebook instagram whatsapp kompoti hi ritshuri ka tika ma lahlekisa hikwani bazi ma xilowa hi ku avambiwe ivi fika nghenelela mana professor tinyiko maluleke i munhu loyi a tirhaka le pitori ka ayunivhesi ya yimisi lowu nga hoxisi e va fika va ku hayi mi nga beli ku dlaya munhu loyi kahlekahle mara va ve va tisola swinene um titomboweni va ku va kombela ku khomeriwa hi ku ri ke ni ku na chansi um va lava opportunity ya kumbexani va nga tlhela va swi endla fute va swi lunghisa so mina hi ku ya mina ni ngo a hi va rivaleleni a ni swi tivi n'wina mi ri yini mi nga commenta laha hansi mi tsala loko ku ri kena mi zaza mi subscribe ka chanel ya hina kombela mi subscribe mi mi mi clika the red button mi tlhela mi mi ku tlila ka tliloko ku loko yi humesa minongonoko ya hina mi nga sali endzhaku mi nga titimeli mi tlhela mi byela van'wana ku xeni va nga sele ndzhaku na vona va subscribe ka channel ya hina ya mandla gingirikani ne um a nghene timhakeni so loko timhaka ti ri so um vanhu va kwatini ivi tito mivoni va vuya kahle va ku vona se va tshika twitter yo a fela va lava ku vona yini vanhu va ku hayi a va fambi swa fana musikeni a va hi representangi va hi nyumise ngopfu mali lexi nga ni hlamarisaka ku mhaka leyiwani yi khumbe ngopfu a yi khumbaka ngopfu ntsena vatsonga yi tikomba yi khumbe ngopfu vanhu lava va nga na mhaka ya ku lemukisela mhaka ya ririmi ku ri hikwalaho ka yini munhu loyi a nga mutsonga a tsutsumela ka radio yo fana na munghana lonene leyi haxaka hi ririmi ra xitsonga ku a fika a vulavula xilungu swi te njhani ku tumbululo ku va introduce wa fika va lola xitsongo xo basa xo hlantsweka xa xa ku hlonipheka ma swi twisisa na mi ni ni ku hamusikeni lava va hembela vanhu lava a va a va hoxisa nchumu Eh, hi vulavula hi eh, mfana un'wana a nga tswariwa le ebodweni

the inner soul mm. of the black child
mara ku na mhaka yin'wana yi nga ni hlamarisa mina loko ku na munhu un'wana a nga fona a va ku i n'wana wa um professor titomboweni munhu loyi i fika a a vulavula xilungu na yena me hi laha swi nga ni hlamarisa ni ku o ni ku ha swi vula kahle kahle ririmi ra xitsonga emutini wa ka mboweni a ri vulavuriwi hikwalaho ka yini vana na tatana va vulavula ririmi ra xilungu eka radio station leyi yi haxaka ririmi ra hina kasi ni ta hi ni n'wi dyisa rini hi va ka hina loko xitsonga hi nga xi vulavuli vanhu lavan'wana va ta hi teka njhani serious ni to ni to titombhoni wa ku ha va phele va tlhela va seletela va nge swi va nge swi phindi va kombela ku rivaleriwa um mara hikuva vanhu va hlundzuke ngopfu swilo leswi swi tikomba ku nga ri va va tikomba nga ri va lava ku tshika na twitter vanhu va ku a fambi ha mina ni lava va nga fambi ku ti tumbiwe ni munhu loyi a nga hlonipheka swinene um loko mo languta va dyondzeke swinene um ha swi tiva hinkwenu ku va velekiwe le a tsanini va matsanini i munhu la tshamaka le a mi tlhava cross um va na muti va na ndyangu va na yindlu ya kahle kwaleni ende swi ti komba ku ri swi timhaka ta kahle vanhu va hala va tinyungubyisa hi vona mara ni nga ri ve ri ku na history ya ku ku um professor titomboweni a va swi tala a swi talangi ku va vulavula xitsonga i nga ri a va tinyungubyisi va rhandza ku vulavula xilungu ni ngo mara me le ku ni swi langutile swa tika nkarhi wun'wani va ka hina mina a no va yimelela ne swa tika nkarhi wun'wani ku loko munhu a dyondzekini kumbe a kha tshama na vanhu lava e eh, tiyambingi ta xizeholo kumbe la ka tshama na vanhu lava kuma ku va vulavula ngopfu xilungu hakanyingi i gina i tolovela ku vulavula hi xilungu ku i kota ku vulavula swilo vanhu van'wani va swi twisisa ku na wena i ti hlamusela kahle ma swi twisisa so loko ka ka radio station yo fana na munghana lonene va lava ku munhu a vulavula xitsonga mara loko ni yingisela audio liya a swi twali emasunguleni ku tivisiwa ku ve ri nongonoko lowani hambileswi tatana mboweni va swi kotaka ku vulavula xitsonga va ta vulavula va ta katsa na ririmi ra vadyanhlapfu a swi vulavuriwangi mara hakanyingi um na swi tiva ku swa tika ku va munhu a vulavula hi xi xi ririmi ra xitsonga loko a nga a kumaka a hi ririmi leri a ri tirhisaka masiku hinkwawo um ngopfungopfu loko yi fanele ku hlamusela kahle u kota ku twisiseka mara sweswo a swi vuli ku Professor Tito Mboweni a ka ha ri nghwazi eka hina Vatsonga. Maybe mi nga vula kwala ka ti-comment matitwelo ma n'wina mara mina ni vona va ha ri nghwazi hi ku i munhu loyi a nga a nga participate swinene i munhu loyi a nga teka ndhawu swinene loko mfumo wa Afrika-Dzonga wu tekiwa hi hina vantima loko ANC yi sungula ku fuma hi 1994 a va vekiwe ku va holobye wa swa mintirho loko swi ya swi ya malembe ma kha ma ya va va yisiwa le va ku hi vona holobye wa swa timali hi swona muskini swa governor wa reserve bank before sweswo a nga ri va tsikile a va ha ri ka swona a nga ri va va busy na timayini that's why mi ni vona ni mbale na swilo hi swona ku hi representa timayini a ri eka stores hala buti ya mi ya hisa mi nga chavi so mi langutisa swin'wana ku ri xana hi ya tinyungubyisa njhani Ku ri n'hweti ya ku hlonipha kumbe ku xixima rifuwo na ndhavuko heritage month ya hina Vatsonga hi ya ti xixima njhani hi ya yi tlangela njhani hi sungule so hi ku loko vulavula heritage a wu vulavula ntsena hikuva munhu a ambale tinjhovo na xibelani hi vulavula ngopfu na hi mhaka ku vulavula ririmi na swi tiva ku loko hina van'wana loko ha kula phela va byela ku ri ha swilo swo fana na tinghoma ta Xitsonga ta ta xigaza. a ti nga a ti nga chayachayisiwi mhaka va ku swi na madimoni a va ku ri nga ri a swi loko ndzi chayisa swona tinghoma to taniani ti nga ri a ku dyondzeka kahle kahle ka ha ri na vanhu lava va titwaka hi nga ri na sweswi loko munhu un'wana a chayisa risimu ra xitsonga ra xigaza ra traditional munhu loyi a nga dyondzekanga hi va ka hina vanhu va dyondzekile laha handle heyi and va cina makhwaya le ka andrew va cina makhwaya le a 1313 ku busy vanhu va dyondzekini malekeni va ha tinyungubyisa hi ndhavuko wa vona mi nga saleli ehandle va ka hina mi nga titimeli hoy mi nga titimeli hi ku ku na mhaka yin'wani um ni nga yi vona ya ku mi kuma ku munhu ne i na n'wana mara kuma ku n'wana wa yena a nga vulavuli xitsonga a nga xi tivi xitsonga na mina maybe ni wela kona ni swi tivi mara na swi tiva ku ri vanhu vo tala ha tsandzeka kumbe ha hluleka ku dyondzisa vana va hina ririmi ra hina ku va kota ku vulavula xitsonga xo hlantsweka va va tinyungubyisa ma swi twisisi hi ya tikukumuxa njhani vanhu van'wani va hi teka va hi tekela njhani nhlokweni ma swi vona ku vhele a ka ka sweswi ka ka ka vuhasi bya la afrika-dzonga a swi talangi ku xitsonga xi vulavuriwa hi nga vulavula hi timhaka ta radio kumbe tv a swi talangi so xi xinkadyana lexi hi hi xi kumaka xa ku hi xi vulavula ririmi ra hina ra xitsonga a hi ri xa a hi xi tirhiseni hi ku xinkadyana xi ntungununu ma twisisi so loko munhu o ze a ya ka radio a fika vulavula xitsonga hina ha mu hlonipha yingisela mara loko se munhu a swi tshwa a vulavula xilungu swa hi tikela leswaku ha tikeleka hambi hi kha hi swi twa hi twa nga ri kahle kahle kasi ku humelela yini ni tshama ku leswi van'wana va nga swi tisa swona loko tatana loko tatana Titus Mboweni va kha vulavula ririmi ra vadyanhlampfi le ka Munghana Lonene mara mina ni ngo a hi va rivaleleni xihoxo xi endla hi munhu ma swi twisisa so hi nga kwati ngopfu hi nga hloniphi a hi a hi va hlonipheni hi ngo ni ngo mina ni kha ni ku matlhari hansi va ka hina a hi va rivaleleni kokwani tintomboweni eh va nga tsutsumi aka twitter hava lava hi ku hi lava mihleketo ya vona va tala ku twitter hi xitsonga minkarhi yin'wani ende xitsonga xi vona xi va xi hlantswekini ene loko ku ri na timhaka ta tipolotiki swa timali va kota ku vekela mavonelo ya vona na hina ha dyondza kwalaya so loko va suka ka twitter swi vula ku hi nga yi dyondzeki a hi nge he swi hi twi ku ri a hi nge he twisisi timhaka leti a fanele hi ti twisisa ta ta timali tipolotiki yini yini ni ni ni rhandza ku tinyungubyisa swinene hi vanhu lava va nga dyondzeka va profesa tinyiko maluleke va xi vulavula xitsonga ni va rhandza swinene va tatana mm, eh, floyd xivahambu le palamende va vulavula um va tele ngo vanhu lava vulavulaka xitsonga le palamende ha tinyungubyisa hi vona ni ngo a hi yena emahlweni hi vulavula xitsonga loko hi nga xi vulavuli xitsonga xi ya vulavula hi vamani va ka hina va swi twisisa ku va munhu ambale dovani a bohe duku na tinguvu a swi loko munhu loyi a xipundza ku va tlanga music wa xichangani ku music wa xitsonga ma swi vona so a hi nge a hi tinyungubyiseni ku ya ri page man i n'hweti leyi hi fanele hi tinyungubyisa ngopfu yona hikuva hi vulavula xitsonga so loko hi tlhe hina hi nga xi vulavuli hayi swi ta hi tikela swi ta hi tikela hayi um kahle kahle ni twa ku ku na van'wani va nga vatsonga laha handle laha va nga duma swinene ku nga ha va vatlangi va bolo kumbe ni mhoni vulavula hi vona um i vamani a ni swi tivi um i mani goalkeeper leya khale ya ya pirates i ve ri mutsonga na yena um ni rivele ku ya khomela chipa yini yete sweswiwani ro vito ra yena um munhu wo fana na brand baloyi ha swi taku mutsonga hambi wa xi vulavula ke ni twe ku na thomas mlambu mutsonga mara ni tshama ni va twa va kha va vulavula xitsonga ni tshama kusuku ni va ta va twa eh eh kunto kuna mana manyama very man um this guy manyama i tlangela chiefs swani very i vulavula xitsonga na yena mara a hi tshama ni va twa vulavula xitsonga mara ni rhandza ku tinyungubyisa vanhu vo fana va mathoho va vulavula xivenda xa vona um va oscarin masuluke va xi vulavula na xichangani um va mani va lucky baloyi wa vulavula xitsonga loko a interviewiwa nyiko mobi ha ha ha tinyungubyisa hi n'wina hosi um gladwin xitolo va tele mani um nge va heti vanhu lava vulavulaka xitsongo loko va interviewa ka ti ka ti ka ti-post match interviews so hi ngo hati n'wi dyisa hi n'wina yanani mahlweni mi vulavula xitsonga mi hi representa mi hi yimela hi ku hi tshembe n'wina va ka hina loko n'wina mi nga xi vulavuli hayi leswaku ririmi ra hina ri lovile hi file ene mina ni nge vuli ku ekesdors mhaka sweswo ku tshelekile nyora ne note ya mina namuntlha yi nga se yi hololi okay on a serious note guys mhaka leyi language is very serious um van'wana va va va vula va ku nkana va gingirya na a yi na ti-subtitles koko a ni ya no tendlela ni ri na yexe ma swi twisisa so swa swi nga ni tikela ngopfu ku va ni tlhe ni tla ti-subtitles mara xikongomelo nkulu xa mina i ku va ni tlakusa ririmi ra xitsonga ku nga ha va hi tindlela to hambanahambana lero um vanhu vo fana va xomajozi ha tinyungubyisa hi vona swinene hikuva va xi chavi xitsonga ku na poem yin'wana ni nga n'wi twa kha a kha yi ba yi nghenisa na xitsongwanyana le america le khale ka yena a ha ti vitana maya wejere i think na sweswi wa ha ri maya koku xomajozi vito ra ra xiteji siku rin'wana hi ta va hi ri na xomajozi ka nkanela gingirikani Eh, mi tshama mi languterile for that interview eh, loko ri mina mandlela ya gereke ngi ri kani va ku maxava ni ngo eke stores ki tshweleke linyora am thirsty ni twa tora ni ngo va ka hina a hi vulavuleni xitsonga hi tinyungubyisa hi mbala xibelani tinhungu tinjhovo hi tinyungubyisa hikuva hi ri vatsonga hi nga ti chavi hi nga ti nyumi na siku na rin'we ma ftisisi salute salute mi nga titimeli dinadora